dumelang gape ke lucky ba bua setswana se se monate ga ke tsamaye ke le nose gompieno ke tsamaya le a ke tsala ee
ka na rialo mme ke a bona gore ka re wa inanatha ke morwagae wa arabo digelo um ke tsamaya le re wa rakgosimang o ntaleditse mo bua setswana se se monate ka gore gompieko re tshwere tsa ngwao re tshwere tsa heritage day jaaka e le kgwedi ya ngwaoboswa ke bone gore ga nka ke ka e kgona ke le nosi ke tshwanetse ke tsamaye le mongwe o tla sikarang kgang e le nna ke ka moo ke ke laleditseng reo gore a tla re anegele ka se a se dirang se ke se ratang o se bitsa fela a re ke lentswe yeah eh mo mafaratlhatlheng ga o e batla eh on a youtube channel ke hashtag lentswe eh go na le konoponyana e tshibiditswanyana foo ga o ka tlika foo wa subscriber eh re ka itumela thata eh mme ga o le mo channeleng e tla go fa dintlha tsotlhe gore channel e etsa about what mme gone ke channel ya tsosoloso ke channel e le gore ya rotloetsa ke channel e reng gore ya gakolola um E, tobetsa foo, kgotla mone. Kgotla, tobetsa foo. Ga tee go, go a subscribiwa. Ga ke itse gore ka Setswana re e bitsa re re keng. Mme rona re le ka nosi re le bua Setswana se se monate jaaka e le kgwedi ya ngwaoboswa. Ra re re bue le batho ba rona, batho ba ba re ratang ka setso le ka ngwao. Nna ke sentsane ke le mosimanyana ga ke itse sepe se se kalo ka ngwao le le setso jaanong reo a re o itse sengwenyana ka poko ka
bana wa nkgolega mme ke a gutla um inya tekete re tlhalose sentle gone tota ga ke ka re ka ipadi betšhe ke re ke na le kitso mme ke a ntsenyana go le go nyenyane um lesedinyana ke na le lone mme ebile ga re bua ka lesedile ke na le kgang e leng gore tota ke kopile rre gore re e tshware re ya tlhatlhe um heritage day ke tsatsi le e leng gore ka tshwanno tshwantseng ke be re ipela ka sega rona re ipela ka ngwao ya rona re ikgakologela gore re batswana mme re le merafe merafe e mentsi re ana tlou re ana kgabo re ana kwena re ikgakologelwa ka sega rona o le mokwena o le motloong o le mo tshweneng o ipela mme gompieko batho ba ntsha di-bristep
ke foo ga romane ra tlotla kerentete re tlotle le gale ee ne re re re iphutholole re ibue gore gate gompieno ke bry day mme E re tshositse kgang e ka gore rona ga nne re le ko Bokone Bophirima nkabe re sa utlwe dinama tse di nkgang ko ntle kwa, nkabe re ipela ka mmino, nkabe re ipela ka pina, ka poko le sengwe le sengwe se se amang ngwao le setso. Jaanong re makietse a lona le re boleleleng gore a ke braai day gompieno. Nna ke e gana gotlhelele. gotlhelele gonne ke a e gana ke a e latola um heritage day ga go re e le gore ga re baji ba nama kgomo ga e eme ke kgomo mme ga e wele mo go rona ke nama mme ka tshwanno ga go re e le gore tsatsi le ke la go tlhola fela re besitse dinama ke tsatsi la go ikgakologela ka rialo ka re ka letsatsi le le tshwanang lele kana ke fo ke dumalana le wena ka letsatsi le le tshwanang lele ke le nkabe gone jaanong re apere makgabe Gone jaanong, ga e le gore go na le sengwe se e leng gore se re pateletsa gore re nne mo sekgoweng, a be re ntshitse melodi ko ntle kwa re leetsa kulenyana ka bluetooth kana ga e le sengwe mme gone ga le gaketse ka dipikara tsa lona le mapiano um eh, ga le utlwale ga le tshwarege ebile ga le gakololwe mme ga re tshwanetse re tshware fo ngwaong fa Pulenyane o lla ka fa o tee, mme mapiano a lla e bile bo palelo ke go rivesa ka tlhamalo. Mme ke rile ga re ngongorege, ne re botsa gore wena ka tsatsi le gompieko, letsatsi la ngwao, Heritage Day ka Sekgowa, wa bo o e tshwere fo kae? A o o busy o besa maphoi kampo o busy o o- o duduetsa ngwao ya gago? a ya utlwala ga ba le ka foko ba agisane ba go itse gore o motswana fo o leng fo teng fo ka gore tota kere tota mo mafatsheng le mo nako e re tshelang mo gone mm. re bantsi re merafe mentsi gone ebile mo lefatshe le la gauteng re bantsi mm, tota.
ke abe ke bapile le monna re sweswe ka fo thoko ga monna re sweswe ke go na le baremene wa itse ka fo thoko ga baremene go na le o mongwe o ruthini Oi, re bantsinyana ba bantsi re bantsinyana mme re lemogile gore tota letsatsi le tshwana lele ga nne re ipela ka setswana sa rona ke rata ke rata borre ba bako ba re ke ke ke ke bakwa ko provinceng ko provinceng ya the north um ba bua fela ga ba re ba re dumedisa ba re ba re
ee e go thakile e gakolole go siame borra ba the north re o batla tumediso ya lona o mo e neeleng foo le le re feng mo di-commentseng foo le mo feng tumediso ya north o ga ke mo itse ka gore le nna re mokone ke le mokone wa bokone bophirima jang le rona ke tswa bokone north o ga ke mo itse o tla dutlhamalatso ee gatte motswana ga nke a eta ka leleme thata motswana ga nke a eta ka leleme mme ga nka re nda o tla ntlhaloganya gore ke bua ka bomang ehe o oh, ba fo letsatsing fale mm-hmm. ehe nyara go yaanong o tla utlwa ga e le bone ba ntshitse di-speakera fo ntle o tla utlwa gore go tshameka um colbert mokwebo o itse gore ke bone ba ee ebile o itse o tlhagisa ntlha e nngwe gape ka ka ngwao ya borre ba gore borre ba ke banna ba ba na leng tetla go tsaga ba ba boelela gantsi go ya go tsaya bo segametsi ke sa itse gore dinkgwana di kae mo lapeng ga go tshwanetse go latiwe bo segametsi ba bantsinyana mme gone um ne ke sa ngongorege ne ke re fela ke ke dio dingwe tse o tsamayng o di ela tlhoko gore nya nna ngwao ya me ka tshwanelo ke na le go ya go kopelwa segametsi fale a ba nna fa a be go atisiwa motse mhm. mme moerafe e mongwe o kgona go tsena fa le a kgetlhele bolomo a tsene fa a kgetlhele bolomo ke kgang ya rona ke dingwe tse re tla tlang re di a tlhatlhalegasiaa gompieno gone ne re batla fela go go natefatsa puo mm. ne re batla fela go go le neela kgankie mm. ya bristene kgang ya ya maphoe ya bewang fo ntle fale mme ka gore ke na le reo ga se la ntlha ebile ga se la bofelo re tlabe re lefa re le neela dikgang tse di tshwanang le tse this is a conversation ka sekgowa ah, ke puisano yaanong re raya gore ga re itse gore a ngwao ya setswana e latlhegile kgotsa ile kgotsa re itlodisa matlho kgotsa re itlodisa matlho mme re botsa wena motswana gore o fo kae Mo nakong ye ya Heritage Day, mo nakong ye ya go ikgopola, mo nakong ye ya go ikitse, o itsise le bana gore ke bo mang. Ka gore bana ba rona re ba tsenya di-private school, re ba duelela madi a tsitsibanyang mmele gore ba tle gore you know that I had such an awesome day. Hmm? Ba bue bo massive bana ba rona. Mme ngwana gago ga ka ka gore a re, rra kana ke tlhotse sentle. lona le tshotse jang dumela mma mhm. e mma e rra nyarra mhm. e rra mhm. ga ba itse gore a raba jalo ga o bitsa ngwana gompieko ke he hmm hmm ga ba shabisi kana ke fo o e apeile o e tsimolole e ba tsholela yone ka gore e ke tletlile ka dingongora mme ga se dingongora ke matshwenyego gore ba tswana le kae ba tswana le kae ba gae le kae gore ga re kopana le bana ba lona le ga e le mo gauteng ga mpona itse gore ke rangwane kgotsa ke ngwana ga mmangwane kgotsa ke malome kgotsa ke kgaitsedi ko re bua ka dilo tseo gompieno gore a di totobale mo letsatsing la gompieno re ikitse gore re eme fa kae re le batswana a o motswana wa mokgatlha o motswana wa ko bokone kana ke re a ka kwa ko barolong a o motswana wa ka kwa o toletse ka kwano a re ikitse ee mme di bona ra ditswetso le se ka tola-tola fela le kopeke ra maposa go tola go toloi-toloi fela re tola ka tolamo jaanong ee mme gone um ke itumelela go nna le lona um ke go santse ke nna le lona ee lang lang kutlwa airtime e ntsi ke go santse re bua tota di-unity ga ise di fele um mme gone jaaka re bua nna a se mantsi jalo eh, ne e le fela kgang ya go ikgopola ne e le kgang ya go ikitse mo tsatsing la heritage day le go re itsise ba bangwe ba re tshelang le bone gore bo mang mm. re itsise bana dikokomane tsa rona gore ka moso le bone ba kgone go ikaa gore ke bo mang mme nte ke lefe tiro ga e ke ka gore le re lebile re ka tsa gore la re utlwa re buile go utlwetse a bana ba itse dikgwedi tsa jara ka setswana a wa di itse wena ke yona kgang keo um motswana wa tla re ngwaga legongnyana mme kana ngwaga e dirwa ke dikgwedi fe re kgontla kole mopitlwe sedibanele ke bafile tiro gae wa tla dikao o sekaeka di um eh, ke tsaya gore go utlwetse bagolo ke morwa gae wa rabo digelo wa tsaken tlo tlo na ya ga mmamontshitla um nte ke felele fo ke te ke se ka ikonopela ka gore tota difilimi ga di reletle mme ke teng ke fano ke tsamaya le rrewe wa rakgosi mangwe o oh, ke lebogile batswana baeso ke lebogile rreo rre bodigelo nna le nkitse fela jaaka ke le lucky wa bua setswana se se monate re tla kopana gape mo kgantswelelopelo ya rona ya lenaneo le conversation ka setswana puisano puisano